Selaou an dañs. Ur rubrikenn deut Morvañs Egoù. Pempvet kronikenn.
Komzet hon eus ag un andro ar werc'h paset. Tu zo d'omp komz bremañ ag ur bal. Kaout rer un anv bal skrivet e latin pe e galleg kour e-barzh kredeù prantad ar Grennamzer. Pe war ton bale e-barzh notennoù kour a-fed ar sonarer. Ne ouian ket piv eo an ui ha piv eo ar yar, na piv zo deut da jetañ, met un daou gir semblampoù kar a-fed orin. Un anv-se ziskouez mat domp da betra servije an dañs-mañ. div lodenn gaver-bar. Da jetañ eo graet un dro-bale, luskad pe pas, doc'h ma vez ar sonenn. Àr-lerc'h arriv un eilvet lodenn a vez krollet gant puzzle simpl-tre d'al liesañ. Ha the bantañ an dañs-se? E gwirion eo ne ouian ket forket ker. Tu zo marse gober ul liamm gant ur pas-pied-mokor, rak hañval-tre eo ar feson de koroll. Da lâret eo, ur valeadenn didjetañ hag ar c'hlerc'hur ur c'houlz-dezañsal. Pe marse emañ ganet diàr ul lodenn en heuliad Triori, un eil lodenn hag veze dañset e-pad ar memes prantad-se e-pad amzer an addiniveler. Diaes eo gouiet. Revet ar perzh 'm eus klevet veze dalc'het tamm pe damm e bronn Alre ha tro-ha-tro da goroll d'ar bal-mañ-kor e Ront. deut etañ ul lodenn difan un eil lodenn un tamm founnaploc'h ne vern atav un dra zo surc'had nevezet cha korollet hini unan un dañs-bal domp da heuilhat atav met un tamm ur c'han eo hag un heuliad dañs pe un achimant hag un heuliad dañs ar bal za àr-lerc'h un dañs arall da skouer e kaver e kreiz breizh Un heuliad gavotenn kompozet hag ur gavotenn anvet tamm chetañ pe tamm simpl, ur bal anvet tamm kreiz pe tamm dishuer hag ur gavotenn arall anvet tamm devezañ, tamm doubl pe tamm tripl doc'h ma vez frammet ar sonenn en ton. Kaozit sur hon veze krollet e Bro-Gwened un heuliad dañs kompozet da vihanañ hag un andro hag ur bal. Kijenn-red an dañserion arall rak muioc'h a frankiz veze ret dezhe pep unan a c'helle ober e-pad zeuv dezhoñ. Ar bal semblante bout ivez ur c'hours un tamm privez, ur prantad intim, èl ma lârer e galleg. Perak ? Rak an eilvet lodenn ag an dañs c'helle bout dañset daou-ha-daou. Ar sell beuet ba'r sell ar par pe ar barrez dre an dorn gant karante pa veze ar froudenn gete. Lezel a rae an tamm dañs-se ur c'houblad en unan e-pad ur berr amzer, a-raok en em gavet lonket gant an dañserion arall. ur bourd aveit d'ar re yaouank bremañ. Tamm-ha-tamm eo bet dispartiet an daou dam an eil d'hor egile. Ar bal, dij tagadenn 'ta, 'veze krollet kazi partout aveit-hoñ e-unan. Kement-se abalamour d'un dañs nevez ha d'ur feson dishañval da goroll daet diàrnevez. Neuze ret oe d'ur bal monet gant yen du-hoñ e-unan pe mervel, bout int droet pe ra 'n e lec'h d'an dañs arall. Kavout a raer ur bal a quatre pe bal en ligne hag vez kentoc'h krollet doc'h tu gevred Bro-Gwened. Krollet vez berped e div lodenn, ar valeadenn hag un tamm dañs. Un dañserion tolpet poar-ha-poar e chadenn-eu pe linenn-eu e troaint àr-dro d'ur c'hres bennak, èl terenn-eu an youl ma faotoc'h. P'en deus echu ar valeadenn, krog un tamm dañs Ul linenn-eu doc'h en em serrain hag hi tennet da vout kelc'hioù bihan. Doc'h tu ar c'hurioù laouenet betek al laita pe betek ar skorf d'en amzer koar kaver ar bal tournañ. Ar bal-se vez krollet ha goublad en ur embrogadenn. P'en deus echu ar valeadenn e ret lakaat an divrec'h èl ma vez dañset ar valz ha troain ar lec'h gant pazioù redet pe en ur sailhañ hag un troad d'an arall. Diaes e veze kavet ur c'hoari e barrenn dañs. Ur paotr ranke kemer lec'h ur paotr arall bennak. Fesonia ispisial e vez kavet e bro an Alre, dres pep tra kostiñ anv. Teullet vez ur meskaj etre ar bal en ligne hag ar bal tournañ. Un emdroadur hag ur re ziwezhañ veze kresket an niver dañserion seul druer ma veze kroget an dañs en-dro. Kroket veze poar-ha-poar, daou goublad asambl. Ar poar-se en em staget ar poar arall a-c'hretoc'h-teñdeuiñ. Dalc'het veze ar c'hoari-se betek gober ar brasañ arc'hant oe tu gober. Ha krog 'ree en-dro, èl ar werz-tañ, betek fin ar sonenn.